Tawn hriat, mak ang reng a nihna tak hriat si lo. Kum sangkhat zakua sawmnga paruk, April, thla ah Hmawngzung kai, Manipur khua, in tlem te chuan tui ruang lui sangha man nan nghahih zung vaw sawp in an sawr khum a. Van pawng suar ah ngawi an dawh a, a thlang suar, suar bung ah kan khua, khaw puar in ngawi an lo dawh ve a, an hlawhtling hle mai a. Khar ngawi ti che lo chuan an haw san a, phaihnga leh sangha dang pawh an tla deuh reng e an ti a. Ka mak pa te suak thuam a leh tuah a nen chuan zana ngawi veng tur chuan kan kal a, thimhlimah chuan ngawiah ka awm a, ka thiante chuan eirawng an bawl a, kan chhak mai, Lipuia chuan thawm mak tak mai, ri huau huau, Ri buan buan sawi ngaihna pawh ka hre lo thawmna tak a ni. Chu eng nge kan tih a, ngawi atang chuan ka ding chhuak a, hmeichhe rin ka han en a, engmah tui che, tui phone awm pawh a awm si lo. Ka thian te pawh chu hmeichhe rthi in chhak lam vau ka mah chuan an han kal a, engmah thil danglam awm hmuh tur a awm si lo. Rei pawh a ni lo, a ri phut a, Chu enge kan tih leh a reh leh nghal mai si a, enge ni ta ber ang le? A thawm ri chu pui tak a ni. Kum sangkhat zakua sawm sarih pahnih, April ni sawmhnih paruk khan U Tuah nen Tipai Muka leng lendeng turin kan kal a, chhun khaw that laiin thli na tak mai a rawn tleh phut a. Tipai Muk tuiruang leh tuivai tuivai infinna chu lawngthlun khawmna a ni a. Lawngte chu thlun that hman ni hek lo. Luimawng lamah chuan a lian thla a, vai sumdawng, luku a lawng lian chung nei, dawr bungrua, tel ṭin leh khawnvar tui ṭin ṭhahnem tak phur chu tui ruang leh tui vai infinna thlang lipuiah chuan a len pil ta a. Dawr bungrua sum tam tak man phur a ni si a, engtin tin emaw hnuhchhuah tumin an bei ngial a, keipawh hnuhchhuah tumnaah hian ka tel ve a, hnuhchhuah theih a ni si lo. an rei ngang mai si a, vai tui thiam tui chhunga darkar khat dawn lai awm thei an zuk hruai a, en chiang turin a han lut phawt a, a lo chhuak a, vau kamah biri te a han zuh a, pawisa chu min pe ngei ang maw a ti a, e pe em em ang an ti a, hruizen kengin a lut leh ta a. Hruizen chu che lawih-in an hria a, a thlung zo tawh ang tih ah chuan an han pawt a, hruizen chu a lawngin an pawt chhuak ta mai a. A lut a lah chin hriat ni lo, zuk finfiah ngam an awm si lo, lui dung khawiah mah mitthi ruanglang hmuh lah an awm lo a len. Bo hlen ta hmak a ni. Eng nge a chhan hriat thiam a har hle mai. Tichuan, eng nge a chhan leh vang ni ang tih hriat tumin vai Puithiam an zuk hruai a, a hmuhte sawi danin. Puithiam chuan vau kamah bawlhlo eng eng emaw nen a han cham pual ta a. Tichuan, Rul nghawng sen an tih ang hi. tuiah chuan a rawn tleng zar zar a, va ngai lam pang kham hnuai vau kam lung keh karah chuan a lut ta a. Puithiam chuan he lipuiah hian Huailal nupa fep tla hnuang tawh an awm a, chung te chuan an lo pawt sawm vek a, a sa chu sangha ten an ei zo va, rawn lang chhuak tur a awm lo a ni. He lui hi an khuap dawn tak tak a nih chuan mihring thisena an thawi a ngai ang a ti e an ti. He lawngpilhna buk chak maiah hian kum sangkhat zakua sawm sarih paruk khan CWC hovin lungverh khawl lawng kar che in tui chhung an verh a, khawl hnathawk lai ri chur chur chu a tawp leh chut thin a, a khawl lamah engmah fel lohna a awm si lo an hlau dawn dawnin an sawi. Helai hmun hi Tuiruang khua tawpna tur niin an sawi a, kum sangkhat zakua sawmkua pathum tha lai khan Tuiruang leh Tuivai infinna thlangah chuan tui hnuai leiah pipe lian phumin khawl hmangin cement bag sang chuang an chhung a, an chhung lai tak hi ka hmu a, khawl thil tih leh hnathawh dan hi a mak ngei mai. Tunhma chuan helai luikam Phai phul zim te ah hian vawk palian talh tur man beh a zak a zak nem a, an chhun ngek ruah ruah ang hi an hre thin a, kei pawh Sangkhat zakua sawm nga pali khan kan feh haw dawn in ka hria a, ka pa hnen ah chu sanghal chu a lian awm mange ka ti a, ka pa chuan sanghal a ni dawn emaw ni le, sa zahur khama awmsaw a ni mai lo maw a ti a, tak tak ni maw. Kum sangkhat zakua sawmruk pali khan helai tui ruangkam hi khawpuar khua in thlawh hma ah kan neih a, buhseng lai in pu hmuaka chu mau pum a in kar kai in vangai tlang pangkham kar a sazak ah tum in a chhui a, tlem a hmun rem ko pang a han dak chu saza chuan a lo leh hawi a, han kah mai an tum chu a pi Pitar kum sawmkua lai mi ni in a hmu ta tlat mai a, a mit a han nuai a. Ngun taka a en pawhin a pi chiah niin a hmu a, kap ngam ta lo chuan a haw san a, thlam a thleng zanriah ei kham chuan zual koin a pi thih thu an zuk hrilh a ni. Han kap lui ta se, eng nge a an ang le?